my people una do una do una wey don dey come my channel before una welcome back if today na the first time wey you dey reach my channel say na today e be the first time wey you dey take your two korokoro eye see me na e be this welcome to my channel my name na summer mm-hmm. before i continue today video make i remind una you see that red button there wey dey write subscribe click that button make you subscribe after that make you click the bell sign so that anytime wey i upload new video you go hear the kpaa notification say i don upload new video Uh-huh, na so una do well so for today video i wan talk about uh, how i wan take talk am na those of us wey be say we comot for our country we come go another person country come dey try to survive mm-hmm. i wan talk about us mm. you know say sometimes people no dey re- you know sometimes people dey you know say sometimes people dey forget say na many people wey travel go dey stay for another man country no be wetin dem be dream for their life you understand na something dey make people travel everybody story different o eh but no one no some people be say dem go by themselves or some people but some people be say dem even people wey be say they just wake up they just get one kind work visa or they get one kind student visa or the ones wey be say they pass sahara desert the one wey be say dem any style at all wey be say dem migrate wey dey take eh, no matter wetin e get that no matter wetin eh many people majority of people wey travel wey go dey live for another person country dey dey miss home dey dey miss home well well no matter wetin you know why i dey talk this thing na so sometimes we go just say ah you know sometimes especially those of us wey dey migrate go another country sometimes when they go when you go experience some kind things you go say ah to say i dey my own country now i no go dey experience this kind thing i dey talk about like things like uh, racism wey people go wey people go wan treat you anyhow because you be different color all those kind things you know different different things dey happen you understand Ehem. different different things dey happen and sometimes na things wey dey happen dey make people miss home or sometimes even person go just miss home so na many many things dey make people miss home one thing wey i know say dey make person miss home sometimes na maybe if you go like let's say

you know sometimes some kind song wey you go remember your brain go just dey rewind ehem you know so i wan play this video for una i wan play this video for una so this video na video of one priest be like say na catholic as i dey look am sha you know say me i be catholic before ehem i be catholic before you know catholic before and i be igbo too sometimes when we go go village you know You know, say I no be Catholic again, but I dey still remember all the village songs because my papa dey carry us go village every Christmas. Even though we grew up for Benin, every Christmas we dey go village that time. Ehen. So I still sabi Catholic song and all those kind thing for so Catholic music, kind of, you know, all those kind thing for village. So even till today, if I still hear all those Catholic music, it dey remind me of my village, remind me of my papa, you know, all those kind, remind me of, you know, Christmas because na Christmas we always go village and all this kind thing. you know so wetin i just dey wan talk na how be say sometimes you go see person wey dey abroad e dey waka e dey go work e just dey serious dey do e whole thing just dey still try you know everybody story different but no matter wetin carry dem go abroad sometimes e get something wey you go just e get some kind thing wey go just happen e go just rewind your brain go just dey remember many many things you understand eh go dey remember many many things you go make cold dey catch you wey go just touch your body i wan play una this video make una watch this video make una see wetin happen to this eh catholic priest this catholic priest go e be like say na catholic e be i be like say na catholic priest but this priest sha na igbo priest this man be this man dey for switzerland e con go church this particular day na as e wan do im sermon as e dey church na as e wan do im sermon na im the choir con sing

She will not see him. when i watch her co catch me ho co catch me and you know say me i be i talk as i be catholic before even me because as i dey hear her i dey remember my village remember christmas remember when we be small pikin the the thing just i i really i really feel am i just i and i see dey there you know as that priest dey there you know say they dey transfer them up and down no matter wetin i feel say as i just as you i feel say as they just dey sing the song the thing as the thing rewind im brain na im make am just begin dey cry like that you know say wetin e no expect e no expect am at all so at the same time i wan still talk about you know sometimes when person na immigrant and all these things some people think say to migrate easy e no too easy o e no too easy we know say many of us for our country we dey run because of bad government and bad economy and our problem wey we full our country no matter what some people go say some people go say lie lie dem no go go nigeria again lie lie for life eh dem no dey miss naija na lie na lie dem fit no dey miss the up nepa dem fit no dey miss police uh, bribe dem fit no dey miss all that other thing but sometimes sometimes if you think am inside inside your body you know e get some kind things wey be say inside your how i wan tell you people go say soul inside your soul inside inside body you know wey be say you still know say that thing that thing like me if i reach my village eh hmm, you know say benin i grow up for benin but because we dey go village well well so benin na like home to me but my village eh nowhere for this world be like home like that so when i watch that man video i know how he feel because you no know how many years i don't transfer this man whether i don't tell he never take as he did there you no expect am at all as far as the man know I say are they abroad Now they are abroad song they go soon sing Now they begin sing a village song the man look there like say well you know say go be like what you go they call out of how they talk out of body experience it's like e go be like say i dey dream where i dey hey my village you know say i imagine am hey my village as that as dem sing that song eh e fit be say e don im mama don flash for im face im papa flash for im face if im village flash for im face many many the thing wey go make grown man to cry like tata e no be small thing no be small thing ordinary music wetin your own no say no be say na music your own people mu your own language music from your village na dey go see for you especially as the man no expect am so na that video i see my people i say make i come share with una una do well say una go watch my video until next time my people na bye bye you na bye bye.